Wan wangeyo ni wabedo maber ki utmegiwa ma gin tye i lango kony mapol mapatpat wan wanongo ki botgi. Ento gin acel ma dul pa lucat wil ma gin a ki lango ma gitimo tye gin marac adada. Ber tutwal lwak muneno wa i Lakwed TV. An Ladidi Ben atye ni amyero adug botwu kun akel botwu dwan Rwot. Casimir ongom me Patong kun en tye ka loko lok ma pire tek ma lubbe ki lok kom peko ma dano tye ka wok ki iye man tutwalle peko ma lupur tye ka bedo iye kun nongo ma lubbe ki cene ma nongo kiwoto kwede cene ma nongo nguna nyo gwok fake money. ki dong nongo kit ma nongo kibwuro kwede lupur ma gitye i agago kadi wa i kit me wel nyo bene i kit wa i kit me pim ma nongo kita kipimo kwede ma nongo in inongo ni jo ma gitye ka timo tim eni man jo nyo dano ma megiwa ma a ki kumal ma Uganda kakany ma nongo gitye ka a ki i Lao ene gibino i kabedo man ci gin gibwuro lupur ci dong man rac tutwal-li pien ni gin aye tye ka timme i kin wan keken ma nongo be wan leb ka ce onongo ni i kit ma nongo aromo waco iye kwede ci kong dong wuwiny madwong ki bot laditi eni an apwoiwu matek. An apwoyo matek tutwal apwoyo jo ma ginenowa pol kare ducu atamo I nino matin, atamo ni alok lok ma kema cwili makato ne mutu nyo col piny matye ka uma cwili ma ca okene jo mukene pe gi ngeyo nyo gi neno. Atamo me acel, kombeddi wan ongeyo ni dul mapat pat pa lutino acwili tye gi neno ni omyero ecan ki ryem ki lok acwili. pe obedo ticgi, ento obedo neno pa ngat acel acel me neno gin marac ma ca okene pe weko can a ki lobo acwli. Gin acel ma an aneno ma tye macalo me cweyo cwiny bota madit tutwal en aye ye wek awac ni, Yagago, I pa der, i kit gum ki omoro ca okene wa bene gulu. Peko ma tye ka timme malit loyo man angeyo ni dong i agago tye malit tutwal en aye i ada dano gipuru cam, cam bene gicek. Dano bene gikwanyo, ka oto bene to. Ka ma dong kelo peko madit adada en aye cato wil. Pur ma in ipuro ma olu myero inong gin mo ocop pekoni mo ni in inongo ni jo ma lonyo i kome pat. Wan wangeyo ni wabedo maber ki wod megiwa. ma gin tye i lango kony mapol mapatpat wan onongo ki botgi. Ento gin acel ma dul pa lucat wil ma gin a ki lango ma gitimo tye gin marac adada. Ma in inongo i kin jami mukene maraco en aye ka ce inen dong cam dong ocek, Jo-ni gibino i kabedo ducu wa i kin gangi in inongo jo-ni gupeto ka pet gimiyo icito i dukan mapat pat ni willa gin mo-ni wel ma gin aye moko pe lacat aye moko nyo lucat aye moko luwil aye gimoko wel dok tin in iromo wilo cato jamini mo-ni wel ma olo olone tye.

Ki i cawa okene kilo acel i gin-moni doko wa i miya adek. Ci in dong iwinyo ni wel opoto. In itamo ni won ngati tye ka bwoli icito kene wa kwene, iwinyo ni wel opoto. I kin jami ma waneno maraco en enongo ni luwil-li-ni gibino ki kilo. In macalo lacat ka itye ki kiloni kikwero. Ka itye ki kikopo-ni gikwero. Me wil gitiyo ki kilogi wa ki kikobogi. Adwogine en aye nongo ni o i kare mo in ilabo jami niko peko dok cito poto i komi ka icito dok ka wilo ki botgi. Kikobi ma guwilo kwede ni dok inongo pat ki kikobi ma gicati kwede. Kilo ma giwilo kwede ki boti ki kilo ma giwilo kwede ki boti nongo kilo ma camo in. Kikobe madongo. Ento ka icito ka wil, botgi en gin acel-li, inongo ni wel kimedo dok bene kikobe bene kidwoko woko piny. Mukene kitalo woko ki mac, kirwango tere, kitimo nining, ki lubwa kiyako kitimo nining. Ento in macalo lapur, ka inen onyo jo ma gingeyo ngo ma obedo pur, kit ma nongo lapur ocanne kwede, jo ma pango poto apanga, Bino ca okene cam oto, bino i wilo kodi, bino i dono, i coko, jami mapol ata timme. An aneno gin acel ma obino timme i koma ma apuro muranga. Ci atamo ni kong acit apeny welwa ki lira. Inongo ni kilo acel kitye ka catta i wel me alip angwen-ni miya abic. Ma an apenyo ni eni kono icato nining ni kilo acel alip angwen ki mia? Ci abedo ki neno, awacci, Ok, an mega atye ki otyer aryo gang. Olu wa romo kubbe wek akel wek bene iwil ka kit man nongo ne aa ka wan wawilo awila ba kilo acel alip aryo ki mia abic. Aneno apokapokane ci apenyo wiya ni nongo ngo ma tye ka timme. Ka gin catti, wel tye lamal. Ka giwilo ki boti, ngatte wilo peke ka ikwero welgi cen. Ci inongo ni gin ma tye ka timme en aye nongo ni ka mo ma kodi labolle ma kato ni i agago ka dong ipuro cammi dong ka mo ma in ingeyo mapat ki liro dong peke. Jami mukene maraco ma an aneno ki bwolo ki lupuwe ni cente ma tye kwak ki kwanga lak. Pien lapur pe ngeyo gin mo, ka dong ki boyo gin mo ni in i neno dong komi tek atek. Cikki ne en idong doko dano ma bedo ki koko. Ka in icito i lobo lango, ka mo ma in icito ibolo ka pet ni itye ka wilo wil i teng yo ka ceng cuk peke Ineno ki magi cut, ento obino i acwali kany, inongo mon langi orye ci cok wa i doggolani, kikobigi gin macalo kit man, Koni awaco ni acwaliwa-ni two poto i wi lagwetone. Pien kodi icawa ni, 'Ngo ma langi gitimo? Ka ineno cocok iwaco ni, 'Langi aye gipur loyo.

Winyo ti kare gin acel tye murem ki bot wan kadi bed ni pekone bedo tye. Wan pe wamoko tamwa wabedo i koperti. Ngat man waco ni en i rwot ki ote. Can ma komedi ti ka time ma an aneno i agago ka inen cam cito ka cek kun i cana dano be laro ki can loo i ngom nongo gin acama pud odong cen cam ki cato ki poto. Ma pud cam flawa aturune nongo dong kicako miyone ciling woko bene, kun nongo pe iwilo kodi wel ma lamal adada. Kicako miyone ciling ki i poto. En ma dong koni igoyo cam flawa nongo opiro tye i poto kunnu, kitingo bene ki kunnu pe dong oo gang. Man aye pe kit me ryemo can eno. Ci inongo ni dong lok tye ni langi puro loyo.

Dul egine ka kilwonge kigwelle kigwelle kibedo piny ludito ma gineno anyim tye ci kibin ki katti wek Acholi guco proposal mo macalo cik wek bene kadi ka den mukene matitino bedo tye bang pa lupur ite dero kany ba ka peko mo ni odiyi ba pe irune ka cato gin mo ni iromo co deno ne jami ni icwalo i store. Ki yenyo cukke kibino iwile wel ma inongo ni pi yili malo. Wel ma yili malo. Tyen lok man ne rwot ki oda ma ngat man cito cato jami ne, ngat man cito cato jami ne pire. Weko wan wa leng. Ci aloko mapol pi jo ma gineno wa. Ento man kom peko kikome ma tye ka timme kit ma winyi awaco kwede, cakke ki i lok me kilu, kikobi, cene ma kikwangala, ki cik mapol, ki arenyo mapol ma kitimo. Ci atamo ni alok kede ka koni ni Acholi mapol tye ka loko lok me pur me ryemo can, ento man bene tye i kin peko malit tutwal ma tye ka timme i lobo wa eni. Atamo an abigika kany, agoyo duru bot lacolego weng ni ka jo ma owinyo lokke ci kikatte ki neno, wakatte ki neno. An dong akatte me tito ngo ma tye ka timme. An bene atye ka katte ki ngo mumyero atim macalo Rwot, pien pe aloko ci labedo mot ki wacana anga awene. Macalo an, labolle macalo Rwot me patongo, atye ka bedo piny ki lucat wil. Wan watye ki lucat wil macalo komuniti ki lutim biacara mapat pat. Myero wacak ki i komwa ka dong wapet ca okene i kabedo mukene. An apwoyo matek tutwal.
Apwoyo wun winyo lok ka Rwot. Kun nongo an amito awac calo an ladit-ti bene ni tam ma amegiti nining? Waromo konye wunu kekenwa i kinwa nining? Yub ango ma kiromo kati kwede me neno ni kodi tim ma kaman pe omedde ocito anyim? Ki dong wan aye ki nino weng pud wan acel, ci ka dong oneno omegiwa ma gia ki i Lango gitimo tim ma kama eno, cawa kene pe romo bedo gin maber tutwal. An apwoyowu tutwal. Am, ka ce inen gin eni ni alokaloka romo bedo tye, ah, atamo ni eni bibedo gin maber tutwal. An apwoyowu, amarowu tutwal. Rwot i polo omedwu gum, subscribe.